יום שלישי פרשת לך לך ד' מר חשוון תשפ ה, די שיעור איז נעתר געווארן דורך ידידנו רבי חזקאל גאלדבערגער לרגל התכוננות בנו בביתו של אברהם אבינו היו אים די אייבערשטער העלפן זוכה זיין צו מגדל זיין לתורה לחופה ולמעשים טובים, די שיעור איז נעתר געווארן דורך ידידנו רבי חיל מאיר לייפער להורות להלל הקדוש ברוך הוא אויף די אלע טובות וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט אים, בפרט. האט דער אייבערשטער געמאכט א נס מיט זיין זון, דער אייבערשטער זאל העלפן אלעמאל זען ווייטער חסדים גלויים, ס'איז דא אין די תהלים, מיר גייען ווייטער די שיעורים פון אמונה בטחון בסייעתא דשמיא שיר ר' סמך א', ס'איז דא אין די תהלים פון די סקלענער רבי דער בעל נועם אליעזר, אויף קאפיטל לד א איז דא א פסוק, אגילו ואשמחו בחסדך, א מענטש, דאס הייסט דוד המלך זאגט, איך פריי זיך מיט דיינע חסדים, אשר ראית את עניי, דו האסט געזען מיין פיין, דו האסט געזען מיינע צרות, ידעת בצרות נפשי, דאס הייסט אז דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך, און דאס וואס איך ווייס אז דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך, ברענגט מיר א שמחה, ס'איז מיר מורא'דיג מחזק, דוד המלך איז געווען א נרדף און געהאט אזויפיל צרות, אבער ווען ער האט זיך דערמאנט אז ידעת בצרות נפשי, האט עס אים געברענגט א מורא'דיגע שמחה, גילו ואשמחה בחסדך אשר כעסו את עניי, ידעת בצרות נפשי, ברענגט דאס קליינע רבי אזוי. ויוסי לא ילינו בבית האסורים, אין די מלחמה יארן בין איך געווען אין א תפיסה ובעת צר, געווען זייער א ענקע מצב, ווען די רשעים האבן מכביד געווען מיט זייער הפקירות, און זיי מורא'דיג געפייניגט דאס קליינע רעבע, ממש מכות רצח, מ'האט אים געפייניגט עד כדי כך אז געמיינט אז ער גייט אויס, כמעט אמרתי נגזורתי חס ושלום, האט מיר דער רבונו של עולם מחזק געווען את רוחי, און דער איש האט מיר אריינגעשערט א ניגון אויף די פסוק, עס איז דא א סקלענע ניגון אויף די פסוק, אגילו ואעשוך בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצורת נפשי, דער אייבערשטער האט מיר אריינגעשיינט א ניגון אויף די פסוק אינמיטן יענער מצב. און ווען איך האב געכאפט וואס איז געשען, זאגט ער, אז דער רבונו של עולם האט מיר מגלה געווען אזא א ניגון יעצט אין די מצב, ראיתי בזה, האב איך געזען ביי מיר ווי אזוי ס'ווערט נתקיים דעם עמי אנכי בצרה, אז דער רבונו של עולם איז מיט מיר אין די מצב, ווייל ווען נישט ווי איז מיר איינגעפאלן דעם חידוש, א תנועה וואס ברענגט ארויס אזויפיל קירבת אליקים, אזויפיל אמונה, נאר וואס, דער אייבערשטער געפינט זיך דא. האב איך געש איך בין געווארן אזוי ווי נתרגש פון דעם נתרגשות, איך בין געווארן נתרגש אז איך קען יעצט אין די מצב שפירן די רבונו של עולם, פשט איז אז ס'איז דא א געוו ס'קומט פאר יעצט א שטארקע איום אנכי בצר, האט דאס קליינע רבי געזאגט האט מיר דעמאלט איז מיר איינגעפאלן א מורא'דיגע טייטש אין ידעתו בצרות נפשי, פשטות לערנט מען אז די אייבערשטער ווייסט, די אייבערשטער האלט מיט און ווייסט פונקטליך וואס איך גיי דורך. אבער איז מיר איינגעפאלן אז ס'איז טיפער ווי דעם, ווייל מיר ווייסן אז יודעתו איז א לשון פון חיבה, אזוי ווי אדם יודע את חבר אשתו. איז אויב אזוי, די פסוק מיינט אזוי, יודעתו בצרות נפשי מיינט אז דער רבונו של עולם איז זיך מסכבד צו מיר בשעת די צרות וואס איך גיי דורך, און דער אייבערשטער שפירט עס מיט. ווייל דער רבונו של עולם איז זיך מכבד צו די צרות פון אידישע קינדער בכלל ואפילו ליחיד. און פאר דעם שטייט בכל צרה שם לוי צור לשון הרבים, אז ווען דער רבים געבט עפעס דורך און דער אייבערשטער שפירט עס מיט, און שטייט עמוי אנכי בצרה לשון יחיד, אז אויך מיט דעם יחיד איז דער אייבערשטער זיך משתתף אין זיין צרה און דער אייבערשטער ראטעוועט אים פון דעם צרה. טייטשט דער סקולענער רבי אז דער עומק פון דעם חילוק צו מען טייטשט ידעת אז דער אייבערשטער ווייסט, צו מען טייטשט ידעתו אז דער אייבערשטער איז זיך מתחבר און געפינט זיך מיט מיר אין די תורה, קען מען פארשטיין מיט א תורה פון די הייליגע בארדיטשובער רב. ס'איז דא אין קדושת לוי פרשת כי תשא, וואו ס'שטייט דארטן די י ג מידות אין פרשת כי תשא, ויבא שם אברהם ויקרא, מען לערנט עס ביי א תענית, איז דא א קליינע שטיקל קדושת לוי, און דער שטיקל איז דער הסבר, דעם עומק, פון דער ווארט וואס קליינער רבי זאגט דא. דארטן שטייט אזוי. אז ס'איז דא א תורה פון גרויסן מגיד פון מעזריטש אז די י ג מידות של התורה נדרשת בהם מכוונים לי' ג מידות של רחמים, מיר זאגן דערפיר ביי רבי ישמעאל אוימער אז מען קען דרש'נען די תורה שבעל פה אויף דרייצן אופנים פון לימודים, און אזוי ווערט געדרש'נט גאנץ תורה שבעל פה, קל וחומר גזירה שווה, בעניניו מכסף אחד בעניניו משני כסובים. מה מצינו, אז די אלע זאכן זענען הלכה למשה מסיני, משה רבינו האט מקבל געווען מסיני אז אזוי דארף די תורה ווערן גע'דרש'נט, שפעטער ווייסן מיר ס'דא א אנדערע נאמען פון י ג, השם השם כי רחום וחנון און רח אפיים רב חסד ואמת, דער רבונו של עולם איז זיך מרחם אויף אידישע קינדער מיט די י ג מידות של רחמים. האט דער מגיד געזאגט, און באמת בשרשו שטייט עס אין ר' חיים וויטאל, נאר דער מגיד האט עס מער מסביר געווען ווי אזוי ס'ארבעט, אבער דער דער זאך שטייט שוין פון ר' חיים וויטאל, אז ס'איז מכוון די י ג מידות של התורה נדרשת צו י ג מידות של רחמים, קומט אויס אז גזירה שווה איז די מידה פון רחום. אסאך מאל דערמאנט מען אז קל איז די מידה פון קל וחומר די ערשטע, דאס איז רפואה, קל נא רפא נא לו, פרשת בעלותך, אבער דא רעדט מען וועגן אן אנדערע פון זיי, די מידה פון רחום, די מידה פון רחמנות, איז די זעלבע מידה ווי גזירה שווה, וואס איז די שייכות צווישן די צוויי, וואס מיינט דאס, וואס איז דאס נוגע, האט ער מסביר געווען, לאמיר זאגן ס'איז דא א רייכע מענטש, וואס ער האט געזען א ארימאן, און די ארימאן מוטשעט זיך, ער האט נישט קיין געלט, יעצט ביי יעדע מאל ער דארף עפעס איינקויפן איז א גאנצע לחץ, ער ווייסט נישט וואס וועט זיין, און ער האט באמת נישט, און די עשיר וויל האבן רחמנות אויף דעם עני, וועלכע הנהגה דארף די עושר טון? וועלכע תנועה בנפש דארף די עושר טון בכדי אז ער זאל קענען האבן רחמנות אויף דעם עני? ער דארף זיך משווה זיין צו די מצב פון דעם עני, דאס הייסט ער לייגט זיך אריין אין יענעמ'ס מצב, און נאכדעם וואס ער גייט אריין אין יענעמ'ס מצב שפירט ער א מורא'דיגע רחמנות, ווייל ער מרגיש די צער וואס די עני האט, ווייל במרומי זיין זיין ווילא וואס ער האט דארט און דעם עשיר און אלץ געבט אים און ער זעט ווי יענער מוטשעט זיך, שפירט ער נישט יענעמ'ס צער, ער איז ווייט פון יענעמ'ס צער. די איינציגסטע וועג ווי אזוי ער קען באמת שפירן יענעמ'ס צער, דא שטיי אינדרויסן ביי די קעלט אזוי ווי עס איז דא מייסעס ארום דעם, דא שטיי אינדרויסן און קלאפ אויף יענעמ'ס טיר האפנדיג צו יענער טוה עפענען נישט עפענען, די בושה, די דארפן גיין נאך געלט מיט אלעס, ווען די לייגסט זיך אריין אין יענער'ס מצב אינגאנצן, דעמאלס. שפירסטו באמת יענעמ'ס צער, דעמאלטס ווערט דאס אור הרחמנות. גזירה שווה מיינט דער זאך אז דער עשיר איז זיך משווה צו דעם עני. איך בין מיט דיר, איך בין נישט העכער ווי דיר, איך בין נישט אנדערש ווי דיר, איך גיי אריין, איך בין מיט דיר, וואו ביסטו? איך גיי זיין צוזאמען מיט דיר. דאס איז גזירה שווה, שווה, משווה קטן דעם גדול, דער עשיר האט זיך אריינגעלייגט אז ער זאל זיין אין יענעמס פלאץ, און דעמאלס ווערט עס אור הרחמנות. דער רבונו של עולם כביכול כדי צו מעורר זיין די מידת רחמנות שלו, איז ער זיך משווה צו די צער פון די מענטש וואס גייט דורך די צרה, און ער גייט אריין דארטן, אם אנכי בצרה, און ווערט אויף אזוי נשאר א מודע רחמנות, און צוליב דעם אם אנכי בצרה איז אכלתיהו ואכבדהו. דער אייבערשטער ראטעוועט אים פון דארטן און העלפט אים און ברענגט אים ליכטיגקייט. איז דער תורה וואס שטייט אין קדושת לוי פון די מגיד, דאס איז באמת די פארברייטערטע ווארט וואס דאס קליינע רבי האט געזאגט, און לאמיר עס ארויסזאגן מיט אותיות. אזוי איז א מענטש איינגעוואוינט אז בטחון, איינע פון די נקודות פון בטחון, איינע פון די נקודות פון בטחון איז ער גייט דורך א מצב, ער איז זיך מתבונן אז דער אייבערשטער ווייסט דאך אלעס, און דער אייבערשטער האט אויס רחמנות אויף אים, דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך, דער אייבערשטער כאפט וואס איך גיי דורך, און אז דער אייבערשטער איז בוחר צו זיך פירן מיט מיר אין דעם אופן בשעת עס איז גוט פאר מיר, דאס איז דרגה א'. דרגה ב' איז, ניין, נישט נאר דער רבונו של עולם האלט מיט מיט וואס איך גיי דורך און ווייסט וואס איך גיי דורך, נאר דער רבונו של עולם, גייט אראפ צו מיין מצב, פלץ חסום לצור, די פשט איז אז כל מקום שגור גייט ארויף אויף יעדע מענטש, און די פלאץ וואס איר געפינט זיך איז די רבונו של עולם איז זיך מצמצם, און גייט אריין און געפינט זיך אין די מצב, ולכן שפירט ער אויס די צער, סאך סאך א גרעסערע דרגה אז די רבונו של עולם שפירט די צער, לאמיר עס מסביר זיין. ס'איז דא אסאך מאל א מענטש וואס ער איז זייער אנגעשטרענגען, ער געפינט זיך אין זייער א ענקע מצב, איך ווייס וואס, לאמיר זאגן ער שטייט אינדרויסן ס'איז ביטער קאלט ער דארף איינער זאל קומען עפענען די טיר פאר אים און ער גיבט זיך נישט קיין עצה, איך ווייס וואס, ער איז זייער א מצב וואס איז, ער איז זייער ענק יעצט, ער קלינגט איינער זאל אים העלפן. יענער איז יעצט זייער באקוועם, יענער נעמט אלע נתונים, ער זאגט אים איך טוה וועגן דעם, איך הער, ס'דא איין דרגה וואס יענער האלט מיט, יא יא יא איך האב געהערט וועגן דיין מצב, יא איך איך ווייס וועגן דעם, איך קען אלע פרטים, כ'האב עס אראפגעשריבן, דאס איז איין דרגה, ווען יענער האלט מיט מיט וואס דו גייסט דורך, איז אבער נישט שייך, איך רעד ביי מענטשן. אז ווען יענער האלט מיט אז יענער זאל באמת שפירן וואס דו גייסט דורך, ער ווייסט דאס אבער ס'איז דא א ריחוק מסוים אפילו אז ער ווייסט אלע אלע פרטים, אבער ווען יענער זאגט דו גייסט יעצט דורך, אויף וואס שטייסטו יעצט? דו ביסט קאלט אליינס אינדרויסן, דו מוטשעסט זיך, וואו ביסטו? וואו ביסטו פארבלאנדזשעט? זאג מיר נאר וואו דו ביסט? זאגט ער, דו דארפסט וויסן וואו איך בין? איך בין צווישן גוים דא אויף די און די גאס, ביי די און די ווינקל, איך זוך איך גיב זיך ממש נישט קיין עצה. זאגט איך קום אראפ זיי מיט דיר ערשט ערשטע זאך איך לאז אלעס אפ פארט ער אפ מיט זיין מאשין איך בין מיט דיר קום לאמיר זען וואס מען קען טון ס'איז א אנדערע זאך ס'איז א אנדערע זאך אינגאנצן מען זעט זייער אסאך מאל ביי גאר נאנטע חברים האט א חבר וואס איז אין שפיטאל האט א חבר וואס האט יעצט באקומען א בשורה די ערשטע זאך וואס די חבר די נאנטע חבר טוט איז ער פארט ארויס מיט א מאשין ער וויל זיין מיט אים יעצט. ער קומט אראפ זיין דארט, איך וויל זיין מיט דיר ווען דו געפונסט זיך אין די צרה. די חיזוק וואס דאס גיבט פאר די באטראפענע, פאר דער וואס גייט יעצט דורך, איז א גאנץ אנדערע דרגה. יענער קען וויינען מיט אים אויפן טעלעפאן, יענער קען אים זאגן, פששש, איך פרוביר זיך מדמיין מצער זיין, אבער עס איז אלץ נישט די זעלבע דרגה ווי יענער איז מחליט אפצולאזן אלעס, איך וויל זיין מיט דיר ווען דו ביסט אין די מצב. ס'איז מער ווי זי. ס'איז מער ווי דעם. איך בין, איך בין דא. אנהייב קאראנע איז אוועק איינער פון די, איינער פון די ראשי ישיבה אין בארא פארק, די גערע ראש ישיבה. כ'דענק נישט זיין נאמען. יא. ר' דוד אלאווסקי, יא. ס'האט מיר דערציילט א איד, אז ווען ער איז געזעצן אין שבעה, א שווערע שבעה וואס ער איז געזעצן. איז געווען זייער זייער. זעהט צו ווי זייער פארצאלט איז ער, דער ר' דוד איז געקומען, נישט איינמאל מנחם אבל זיין, ער איז געקומען זיין מיט אים אלע טאג ביי די שבעה, ער איז געקומען ער איז געווען א מספיד עצום מיט אלעס, קום קום לאמיר זיין מיט דיר, איך בין דא. דער רבונו של עולם קומט צו א מענטשנ'ס מצב, דאס איז די ווארט וואס קליינע רבי זי ע האט אים געכאפט אינמיטן כאפן ביטערע טויט קלעפ, ס'איז נישט געווען קיין משל די ווארט טויט קלעפ, ס'איז געווען כפשוטו, נישט געוואוסט צו ער גייט דאס איבערלעבן די קלעפ, ער איז געווען אין די מצב און ער האט געטראכט רבונו של עולם ווי וועסט, און אינמיטן איז אים איינגעפאלן די פסוק אבער מיט הבנה און מיט נפש עד כדי כך אז ער האט מלחין געווען פון די השראה וואס ער האט געהאט א ניגון אויף די פסוק, דעמאלס האט ער געכאפט. ווי קען זיין אז אין די מצב האב איך השראה אז ס'זאל זיין פרוע ורבו מיין מוח פון קענען זאגן די פסוק? ס'פאדערט זיך אויף דעם השראת השכינה, ס'פאדערט זיך אויף דעם אז דער מענטש זאל זיין דערהויבן, און דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך, איך ווייס אז דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך, אבער אז ס'זאל קענען זיין יעצט א חידוש אין תורה, אז ס'זאל קענען יעצט זיין אז מיין נפש, מיין נשמה, זאלן עפעס מחדש זיין, מוז דאך זיין אז דער אייבערשטער איז דא. האט ער געכאפט אה ידעתו בצרות נפשי, לשון חיבור, פשט איז אז די אייבערשטער וויל אז דער מענטש זאל חזר'ן אז דער רבונו של עולם איז געפינט זיך דא ממש, יעצט וואס האט דאס א נפקא מינה, קען דאך א מענטש טראכטן וואס איז די חילוק צו דער רבונו של עולם ווייסט פון מיין מצב, צו דער רבונו של עולם איז געקומען כביכול, און ער איז דא, ער איז דא, ער איז געקומען זיין דא מיט מיר, מיטשפירן מיט מיין צער זיין דא. קען איינער מיינען, די איינציגסטע חילוק איז וויפיל חיזוק איך האב. אויב איך ווייס אז דער אייבערשטער ווייסט פון מיין מצב האב איך איין דרגה פון חיזוק, אז איך ווייס אז דער אייבערשטער האט אלץ אפגעלאזט כביכול די מלאכים מיט אלץ צו קומען זיין מיט מיר, מיטשפירן מיין צער, שפיר איך זיך סאך בעסער. אבער באמת איז די חילוק צווישן די צוויי טייטשן אין ידעת איז סאך א שטערקערע. די נפקא מינה איז נישט נאר וויפיל חיזוק דו נעמסט פון דעם, די נפקא מינה איז אז אויב דער אייבערשטער געפינט זיך דא, נו, אויב אזוי קען איך זיך דאך מתחבר זיין מיט אים. ווען דער רבונו של עולם איז כביכול בעליונים, אלעמאל דער אייבערשטער געפינט זיך, אבער פשט איז, עס איז נישטא קיין ספעציעלע השראת השכינה צוליב מיין צרה. איז אויב אזוי, דער אייבערשטער ווייסט וואס איך גיי דורך. אבער אויב צוליב מיין מצב קומט דער רבונו של עולם און געפינט זיך מיט מיר מער ווי ווען איך וואלט נישט דורכגעגאנגען די מצב, קען איך דאך דאך קען איך דאך אויסנוצן דער זאך, איך קען דאס אויסנוצן אז איך האב א הזדמנות צו ווערן מורא'דיג נאנט מיט דער רבונו של עולם, ווייל דער אייבערשטער איז דאך דא מער ווי אלעמאל מבחינת אז דער רבונו של עולם קומט ממש אזוי ווי אז די שכינה געפינט זיך תחת מרשעותיו של חולה. אז דער רבונו של עולם קומט זיי מיט דעם חולה, וועט אסאך מאל דערמאנט די מאראל, אז איינע פון די סיבות, די מאראל זאגט ס'דא צוויי סיבות פארוואס דער אייבערשטער קומט זיין מיט דעם חולה אין זיין בעט. איינע, וויבאלד אז ער האט אזא ענווה, ווייל ער ווייסט אז ער דארף אנקומען צו דער רבונו של עולם, איז ער גורם מיט דעם אז ס'זאל זיין א מקום פון השראת השכינה, און צווייטנס, ווייל כך הוא דרכו של הקדוש ברוך הוא, אז וואו ס'דא א מענטש וואס דארף אסאך מער א ישועה, וויבאלד איך זיך אין אזא שרעקעדיגע מצב אז ס'פאדערט זיך מורא'דיגע סייעתא ד, ער דארף האבן אסאך מער די ישועה, קומט דער אייבערשטער זיין ביי דער וואס דארף אים האבן מער. יעדע צרה איז א שטיקל חולי. אבער מ'דארף אפילו נישט אנקומען צו דעם, ווייל יעדע צרה איז מחמת דעם, ס'איז די זעלבע יסוד, מחמת דעם וואס דער מענטש מוטשעט זיך יעצט, דארף ער דאך יעצט אנקומען צו די רבונו של עולם אזויפיל מער, ער איז דאך אין א מצב סכנה, ער איז דאך אין א ענקער מצב, ער דארף דאך אנקומען, און דער רבונו של עולם קומט זיין מיט אים, אם אנכי בצרה, אויב נישט איז דא, און ס'איז דא א אפשרות אז דער מענטש זאל ער נאר איבערקערן זיין מוח אז ער וויל אויסנוצן די מצב אויף קירבת אלוקים ווייל יעצט איז דא עפעס מער ווי אלעמאל, אנשטאט עס איבערקערן צו זיין ברוגז האט ער יעצט א געוואלדיגע געוואלדיגע הזדמנות. מיר א איד יעצט דערציילט, נעכטן דערציילט, עפעס א שווערקייט וואס ער איז אדורגעגאנגען, ער איז שוין יארן יארן לאנג נישט דורגעגאנגען דער שווערקייט, ער איז געווען זייער זייער צובראכן, און ער האט ממש געקענט, ערשט האט ער די ערשטע פאר מינוט זיך פרובירט קריגן מיט די מצב, ניין ער וויל נישט, נאכדעם האט ער געזען אז וואס וואס קען איך דא טון, די מצב איז וואס דאס איז, האט דער אייבערשטער האט אים אריינגעשיינט, האט ער געטראכט צו זיך איין מינוט, אויב קען איך מיט דעם זוכה זיין צו תשובה, דורך די מצב וואס איך גיי יעצט דורך, ס'איז מיר באמת ענג און איך בין אומבאקוועם, און איך בין, ס'איז מיר זייער שווער, ס'הייסט יסורים ביי מיין נפש, איין מינוט, ס'קען זיין א הזדמנות אז דאס זאל מיר העלפן תשובה טון, ס'איז געווען ממש יעצט פאר די הייליגע טעג, ס'איז געווען אז איך דאכט וויל איך עס, איך בין מוכן צו צאלן די מחיר, רבונו של עולם איך וויל עס, איך וויל די מצב, אויב ס'קען מיר העלפן אז איך זאל קענען זיין נענטער צו דיר, ס'זאל מיר אויסמעקן עבירות, תוך כדי וואס ער האט אזוי געטראכט און געזאגט, האט ער אנגעהויבן שפירן אזא מין געשמאק, זאגסט די געשמאקסטע צייט געווען וואס איך האב אלץ געהאט אין יארן לאנג, די געשמאקסטע זאך, ס'איז געווען א קער איבער. דאס איז נישט נאר וויבאלד דער מענטש האט חכמת חיים'דיג זיך נישט געקריגט מיט דעם מצב, דאס וואלט געקענט מאכן אז ער זאל זיך נישט אזוי ערגערן, ער זאל נישט האבן אזויפיל עגמת נפש, נאר אסאך מער ווי דעם, ווייל ער איז במצוקה, איז דא יעצט א יכולת און אסאך מער קרבת אלקים וידעת בצרות נפשו, דער אייבערשטער קומט זיין מיט דיר. אז אבישע קומט זיין מיט מיר, אז אויב אזוי בין איך, גיי איך עס אויסנוצן. ואני אשכון את דרכו, אט אזוי. יעצט וואס איז אינטערסאנט, אז די זעלבע זאך איז ווען א מענטש איז אין א צרה צוליב דעם וואס ער האט געזינדיגט, אדער די עצם זאך אז ער האט געזינדיגט, וואס דאס איז דאך די גרעסטע צרה. נאכדעם אז א מענטש האט געזינדיגט, איז דאך דער מענטש באמת אין א נישט גוטע מצב. אין לך אדם שיש לו צרה גדולה מזו, ער איז, ער איז, ס'איז נישט גוט, די מצב איז געפערליך. און ס'דא מפרשים וואס זיי ברענגען אויס און זיי פרעגען אויס און אויס מרחיב, אז בעצם יעדע מאל אז ס'איז דא א חולה, שטייט דאך אין די פסוק אין קאפיטל קו ז, אז כל אחד עשב נפשו מגיע עד שערי המוות, פארוואס? ווייל ער האט געזינדיגט. אזוי זאגט די פסוק דארטן.

איינער וואס איז אין תפיסה, נאכדעם הייבט זיך אן א נייע נושא, א מענטש האט געזינדיגט, מען הייבט אן א נייע נושא, אזוי ווי א מאכן נייעם בוך, יא, נאר די ערשטע, עפענען די ערשטע צעטל, די ערשטע צעטל שטייט, א מענטש האט געזינדיגט, יא, דא א בילד ווי א מענטש זינדיגט, ס'איז גוט איינער שווארץ און ווייס, איינער קאלירט איבער, מאכן א נייע, דא, דא, ער האט געזינדיגט, ער האט ווידער מיט דער ערוך פישא מבריסעי מיסאנא, מיש אריבער. ער איז געווארן קראנק. יעצט ביי דער קראנקע מענטש שטייט אז דער אייבערשטער איז מיט אים. שטייט אז דער אייבערשטער איז אזוי מיט אים, דער אייבערשטער קומט זיין מיט אים. פרעגט זיך די איז יא. ווייל ער איז בעת צרה. אין עת צרה איז דער אייבערשטער איז מיט אים. דאס הייסט אזוי, ס'טייטש, פשוט'ע טייטש איז, אז א מענטש האט געזינדיגט, גייט ער אריין אין א מצב פון א צרה, און ער גייט אריין אין א מצב פון א צרה, דער אייבערשטער איז מיט אים נענטער ווי ווען ער וואלט נישט געווען אין די צרה. די ווערטער הערט זיך ווי א גרויסע סתירה. אָט אַזױ. ס'איז אַ גרױסע סתּירה, װאָס מע האָט יעצט געזאָגט. װען אַ מענטש האָט געזינדיקט, איז דער אײביש איז דער איז עס נסראַכע געװאָרן. דער אײבישטער זאָגט אַ יקע. ער איז נסראַכע געװאָרן פֿון דער רבונו-של-עולם. עפֿן אַ רמב ם. פֿאַרן פֿאַרן תּשובֿה טאָן, איז ער װײַט פֿון רבונו-של-עולם. נאָכן תּשובֿה טאָן, נקרא ידיד, איז ער נאָנט צו דער רבונו-של-עולם. װי אַרבעט דער סתּירה? ס'איז אַ סתּירה. אבער די תשובה צו דער סתירה דארף יעדער מענטש האבן קלאר. די תשובה צו די סתירה, נאכאמאל לאמיר אויסרעדן די סתירה, נאכדעם וואס א מענטש האט געזינדיגט איז דער רבונו של עולם ווייטער פון אים צו נענטער צו אים? מצד אחד איז ער זיכער ווייטער ווייל ער האט געזינדיגט, דאס איז די מהות פון א חטא אז דער רבונו של עולם ווערט נתרחק, מצד שני ווייל ער האט געזינדיגט איז ער אין א געפערליכע צרה, ער איז קראנק בגוף ובנפש, דער רמב ם רופט דאך חסרון אז חולי הנפש. ער איז יעצט געווארן קראנק, און מחמת זיין קראנקייט דארף דאך דער רבונו של עולם זיין סאך נענטער צו אים, איז וואס איז די מציאות נאכדעם וואס א מענטש האט געזינדיגט? די תשובה איז זייער פשוט, מבחינת די רגש פון דעם מענטש איז דאך דא א גרעסערע ריחוק, דאס מיינט, ערשטנס מען קען עס שפירן, תוך כדי נאכדעם וואס א מענטש האט געזינדיגט ווערט פון אים צוגענומען זיין הרגשים לדברו של בקדושה, פיזיש, כפשוטו ממש, די רגש פון די מענטשן און די הבנה אז ער זעט רבונו של עולם ווייטער פון אים, אויב וועט ער ארבעטן אויף זיך צו זיך משריש זיין אז דער רבונו של עולם ווייסט וואס איז מיין מצב יעצט, און דער אייבערשטער האט מורא'דיג רחמנות אויף מיר, ער האט אזא רחמנות אויף מיר ווייל ער ווייסט ווי קראנק איך בין, און דער אייבערשטער וויל מיר העלפן, מיט דעם וואס דו ארבעטסט צו טראכטן אזעלכע סארט מחשבות, מיט דעם בעצם טוסטו תשובה, און מיט דעם גייסטו זוכה זיין צו קענען זיך מתחבר זיין צו די אנדערע בחינה, אז דו וועסט אנהייבן פילן די נאנטקייט וויפיל די אייבערשטער האט רחמנות אויף דיר. ס'קומט פאר צוויי זאכן תוך כדי. לאמיר עס אביסל מער מסביר זיין. מ'האט עס אסאך אסאך מאל איבערגעזאגט. די ערשטע שטיקעלע אין אגר די פירקא, די ספר פון די בני יששכר, אגר די פירקא אות א', וואס ער ברענגט דארטן אז, עס איז ארויסגעגאנגען א בת קול, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. אלע קענען תשובה טון, חוץ אלישע בן אבויה, וואס איז געהייסן אחר, ער קען נישט תשובה טון. זאגט דארטן די רבי פון לובלין, ער ברענגט פון די חוזה מלובלין, אז לו יצוייר אז אלישע בן אבויה וואלט געזאגט, איך קען נישט תשובה טון, בסדר, עלעך דינען די רבונו של עולם. לשם שמים, כ'מיין, אן קענען באקומען עפעס שכל'דיג, וואס וואלט אים דער אייבערשטער אנגענומען און ער וואלט אינגאנצן געקענט תשובה טון? האבן די צדיקים מסביר געווען, איז אויב אזוי פארוואס איז ער אויס א בת קול, שובו בנים שובבים חוץ מאחד? ס'איז אמת אדער נישט אמת? די תשובה איז, די עונש פארן זינדיגן איז אז דו הערסט א בת קול אז דו ביסט ווייט. אין אנדערע ווערטער, וואס מיינט הערן א בת קול אז מ'איז ווייט? מ'שפירט זיך זייער ווייט. מ'שפירט זיך ווייט, ס'גייט נישט. די דאווענען, די לערנען, די, מ'איז ווייט. מ'האט געכאפט א קלאפ, ביסט אראפגעפאלן. דאס איז די עונש פון דעם חטא. אבער מיט דעם קומט אז דער אייבערשטער האט אזוי מין רחמנות אויף דעם מענטש. דיר אין די זעלבע מינוט האט מען דיר געגעבן צו שפירן און צו טועם זיין א מורא'דיגע ווייטקייט, אבער דער רבונו של עולם איז מציץ פון אחר רחמים יעצט נאך מער ווי נארמאל, און האט אזוי מין רחמנות אויף זיין אידישע נשמה, וואס וועט זיין מיט אים? ער האט דאך אזא מין רחמנות. איך בין א מענטש וואס וואס די מח איז נישט מיט מיט תורה מיט זאכן, ס'דאך אזויפיל צער, ס'איז צער, מ'איז פארקלעמט, מ'איז פארדרייט, ס'איז צער, ס'איז צער, דער רבונו של עולם האט רחמנות, ס'איז א אמת'ע חולה. אבער דער מענטש שפירט נישט יענער זאך, ווייל ער האט געזינדיגט איז ער ווייט פון יענע בחינה יעצט וואס איז אמת לאמיתו, ער האלט עס נישט מיט דעם אם היה נוחה בצרה אחת זיעה ואחת בדעה, ווייל ער איז יעצט נפרד פון די קדושה האלט ער נישט מיט דער ענין וואס קומט יעצט פאר, און דאס איז זיין עונש. אויב וועט דער מענטש גיין און זיך מתבונן זיין אין דעם בכח און יא מיטהאלטן אז דער אייבערשטער ווייסט פון מיין מצב און דער אייבערשטער האט רחמנות אויף מיר און ער וועט זיך נעמען און רעדן צו דער רבונו של עולם און בעטן דער אייבערשטער העלף מיר ארויס פון די מצב, וועט אים דער רבונו של עולם צוריק זיך מסגלה זיין צו אים, דאס וועט דאס גייט פאסירן. מי חכם וישמור אלה ויסבורנו חסדי ה', האט דאך דער הייליגער בעל שם טוב געטייטשט אז ער גייט ארויף אויף דעם ער וויל אים דרך פשע, אויף דעם מענטש גייט עס ארויף. א פשט איז, די התבוננות בחסדי ה' ברענגט דיר אז ס'זאל שוין נישט זיין דעם כל הולך לשרף נפשם, דאס דאס איז מרפא דעם מענטשן. איז די די אביסעלע מער דעם עומק וואס מ'האט יעצט געזאגט, אפשר פאר מ'זאגט א הוספה לאמיר פארשטיין די נקודה, אז ווען א מענטש איז אין א ענגע מצב, איז די רבונו של עולם נישט נאר וויסט זיין מצב, נאר קומט זיין מיט אים. נענטער צו אים כדי אים צו העלפן, ווייל ער דארף דאך דא האבן א ישועה מער ווי אלע מענטשן וואס זענען דא יעצט. דער אייבערשטער לאזט אפ דעם צדיק כביכול, קומט זיין מיט דער מענטש, ווייל ער איז אין א ענקער סיטואציע, עס טויג נישט מיט אים. דער זאך קומט פאר אלעמאל ידעתו'דיג, אויך ביי דער וואס האט געזינדיגט. און דער אייבערשטער דערציילט אונז דער זאך, ווייל דער אייבערשטער זאגט פאר דעם מענטש, זיי קלוג, און זיי און נוץ אויס די מצב, וויבאלד אז דו קענסט דא אנקומען צו א מורא'דיגע קרבת אלוקים. דו קענסט אנקומען צו עפעס וואס דו וואלסט נישט געהאט ווען דו וואלסט געווען נענטער, און אפילו אז ס'איז געקומען דורך חטא די מצב פון צרה, איז אויך די זעלבע זאך, די איינציגסטע חילוק איז אז דער וואס איז אנגעקומען צו די מצב דורך חטא וועט נישט מיטהאלטן די זאך, וועט דאס נישט שפירן, וועט דאס נישט גלייבן, ער דארף זיך קריגן מיט זיך. איז דאס די פשט? שטייט אין הייליגע מאור עיניים, אסאך צדיקים ברענגען עס, אז ביי די י ג מידות הרחמים אין ראש השנה ט ז וואו ס'שטייט מלמד שהקדוש ברוך הוא נס עטיף אזוי ווי בטלית אזוי ווי א בעל תפילה און האט געזאגט פאר משה רבינו אז יעדע מאל אידן וועלן זיין אין א צרה און זיי וועלן זאגן כסדר הזה ולחנם איז זייערע תפילה. די פשטות טייטש אין יענע גמרא איז אז ווען מען זאגט די י ג מידות און אזוי טוט מען אין די הייליגע טעג א גאנצע צייט איז דאס מודיג מעורר אז דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן און העלפן. וואס מיינט דאס דער פשטות? גייט נישט זאגן אן אנדערע טייטש נאר וואס מיינט דער פשטות איז אין מרן עין אין די ליקוטים שטייט דאס און עס ווערט אסאך דערמאנט ביי די חסידישע ספרים אז די פשט איז אזוי, וועסטו גיין אין די מצב און זיך מתבונן זיין אז די אייבערשטער איז א רחום, און מתבונן זיין אז די אייבערשטער פראוועט יעצט א גזירה שווה, די אייבערשטער איז מיט דיר אין די מצב, וואס מער דו ארבעטסט אריין צו דאס דערהערן און דאס פארשטיין, ביסטו מעורר דער זאך, און דאס איז דער ענין וואס ברענגט דיר צו די מצב פון א ישועה, איז דאס די זעלבע זאך וואס מיר האבן יעצט גערעדט. ויתבוננו חסדי השם מיינט אז דו פארשטייסט אז דער אייבערשטער איז א רחום. וואס מיינט דאס אז נאכדעם וואס א מענטש האט געזינדיגט טראכט ער אז דער אייבערשטער איז א רחום? ס'מיינט אז ער פארשטייט ס'איז טויגט נישט איך שפיר נישט גארנישט ער האט טראגן אבער דער רבונו של עולם ווייסט מיין מצב און דער אייבערשטער קומט זיין מיט מיר אפילו אז ס'איז געשען וואס ס'איז געשען און דער אייבערשטער ראטעוועט מיר און דער דאס איז די טייטש, אז שווה הוא מה שבקטן וגדול. שווה לפי וואס מיר האבן געלערנט פון מגיד, אז שווה די אייבערשטער קומט זיך משווה זיין, די אייבערשטער קומט זיין מיט דער מענטש ווייל ער וויל אים ראטעווען, איז ווען דו פרובירסט טראכטן אזעלכע דיבורים, זאל די מענטש פארשטיין אזוי, דו טוסט יעצט שווה ווען דו טראכסט אזוי, דו טוסט וואס דער אייבערשטער האט דיר געוואלט זאלסט טון, ווייל ס'איז נישט לייכט צו טראכטן אזוי ווען א מענטש איז אין די מצב, ווייל זיין הרגש איז אז ער זייער ווייט ווייל די עונש האט אים געמאכט שפירן מוראדיג ווייט ווען ער קריגט זיך מיט זיך צו לערנען דער תורה צו זאגן די י ג מידות זיך מתבונן זיין אין דעם זאגט אים דער רבונו של עולם וויל זיך מגלה זיין צו דיר רחם וחנון חטאתי מען הייבט אן די מען זאגט נפילת אפיים רחום וחנון, דער רבונו של עולם איז א רחום, איך האב געזינדיגט, ווי וואס איז די קשר? אזוי טוט מען תשובה? א מענטש זאל טראכטן אז דער רבונו של עולם איז א קודאי אויך, ניין, רחום וחנון, חטאתי לפניך א ה' מלא רחמים, רחם עלי וקבל תחנוני, איך האב געמיינט אז יעצט טוט מען תשובה, יעצט גיבט נישט קיין חיזוק. תירוץ איז, דאס איז תשובה, נישט קיין חיזוק. דאס איז תשובה. תשובה מיינט אז דער מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין דעם, דו ביסט דאך מלא רחמים. און דער מלא רחמים מיינט אז דו גייסט אריין, דו וועסט די אזעלכע טיפע צער געפילן ווען א מענטש האט געזינדיגט, מען שפירט זיך. ממש א צובראכענע, צובראכן מיט ביידע טייטשן אויף אידיש, נישט נאר עצבות, נאר שבר כלי, ער האט נישט גארנישט קיין חיות, דאס איז די תשובה, אזוי דארף זיך א מענטש פירן. איז לאמיר אביסל פארברייטערן דער זאך אויף נאך א נאך א אופן, זייער וויכטיג דאס צו וויסן, ווען א מענטש גייט דורך יסורים, איז דא א מימרא וואס מען הערט אסאך מאל, אז אונז קענען נישט פארשטיין, א מענטש קען נישט פארשטיין די חשבונות שמים, אמאל איז דא אזא שרעקעדיגע זאך, די אייבערשטער זאל אפהיטן, מען האלט ביי א אמאל א שמחה און ס'ווערט א נתהפך לעוול מחולנו אינמיטן געשען א ממש א טראגעדיע, א מענטש לעבט זיך אפ זיין לעבן און ס'איז רואיג און ס'איז פיין און אינמיטן פאסירט עפעס א זאך וואס ווער פארשטייט יסומים און אזוי ווייטער. איז דא א כלל בהדר קשיא דרחמנא למה לי, וואס מישט זיך אריין די חשבונות שמים, קשיא מלשון באהאלטן, ס'איז א זאך העכער ווי דיר, מען קען נישט פארשטיין די רבונו של עולם'ס חשבונות, א איד האט נישט די יכולת צו פארשטיין, ביסט א נברא, ביסט א מצומצם, ביסט א בעל גבול, די חשבונות פון אלע פריערדיגע דורות און שפעטערדיגע דורות, און אין די דור אליינס אלע זאכן, בהדר קשיא דרחמנא למה לי, א מענטש קען נישט פארשטיין, מצד שני. אין רפואת הנפש איז דא א פארקערטע כלל. ס'דא ס'דא א מושג אז ווען א מענטש איז דורכגעגאנגען לאמיר זאגן א געפערליכע טראומא צו צו א מענטש איז דורכגעגאנגען א זאך וואס ער כאפט נאכנישט וואס איז געשען. ווילאנג דער מענטש קען נישט פארשטיין וואס איז געשען. זיצט אים די הרגשים אזוי נישט מסודר אין זיין נפש, און די כעס האט נישט וואו צו זיך אהין טון, די טיפע טיפע הרגשים פון די מענטשן פון נקמה וואס ער וויל נעמען אין יענער וואס האט אים בא'עוול'ט, און ס'חזר'ט זיך איבער במוחו, ס'שפיגלט זיך אפ אין זיין מוח נאכאמאל און נאכאמאל, עוולות וואס מ'האט געטון צו אים און בושה וואס ער האט געהאט, און ער קען זיך נישט בארואיגן פון דעם. און דאס ברענגט די מענטשן צו א מצב אז ס'איז שווער פאר די מענטשן צו ווערן אויסגעהיילט רפואת הנפש. זייער אסאך מאל, א גרויסע חלק פון די רפואת הנפש פון די מענטש איז אז ער הייבט אן פארשטיין וואס איז געשען, ער הייבט אן האבן נעמען צו די הרגשים וואס ער איז דורך געגאנגען, העלפט אים פארשטיין אז יענער האט נישט אזוי שטארק געמיינט, ער האט א שטיקל בילד, ער לייגט ער לייגט דאס אין א פלאץ, ווען הרגשים האבן וואו צו גיין אין די נפש, אזוי ווי ספרים וואס ליגט ארום געלייגט אויף טישן אנגעלייגט אנגעלייגט, איז דעמאלס ס'איז א אנגעשטרענגטע מצב, אבער נאכדעם וואס דו נעמסט אלע ספרים און דו לייגסט עס אריין די ספר אין די פאליצע, דא אזוי יעדער לעקט עס אוועק, אלס איז מסודר, ער ווייסט כ'האב געהאט בושה, ס'איז מיר געווען זייער שווער אזוי ווייטער, איינע פון די, ס'איז זייער, ס'איז חכמת חיים'דיג און ס'איז אויך תורה'דיג דער גאנצער נושא, איינע פון די זאכן וואס זייער וויכטיג פאר מענטשן דאס צו וויסן אז ווען ס'איז דא. א מענטש וואס וויל נישט מוחל זיין איינעם, בשום פנים ואופן נישט, האט א מורא'דיגע כעס, און ער וויל נישט בשום אופן נישט מוחל זיין יענעם, ער האט געפילן פון נקמה מיט אזעלכע סארטן זאכן, אויף א געפערליכע אופן, ווען א מענטש קען נעמען, ווען א מענטש קען נעמען די הרגשים פון כעס, און ער קען עס איבערקערן, א מענטש קען נעמען די הרגשים פון כעס, און ער קען עס איבערקערן צו רחמנות. איר הערט איר הערט נישט? דאס מען קען עס מקיים זיין. ווען א מענטש קען נעמען הרגשים פון כעס און עס איבערקערן צו רחמנות קען ער מוחה זיין. הער זיך גוט איין. א מענטש האט א טאטע וואס האט אים בא'עוול'ט. א מענטש האט א מלמד וואס האט אים בא'עוול'ט. א מענטש האט א חבר, א שותף אין ביזנעס וואס האט אים מורא'דיג בא'עוול'ט. איך שווער אז מען זאל מוחל זיין. ווילאנג דו ביסט נישט מוחל יענעם קענסטו נישט זיין רואיג. זיצט דיר אויס און ס'שטערט דיר. ס'שטערט דיר על כל צעד ושעל. ס'שטערט דיר ווען דו זעסט אים, ס'שטערט דיר ווען דו דערמאנסט זיך פון אים, ס'שטערט דיר ביי אנדערע זאכן וואס דו שפירסט עס איז א תוצאה פון יענעם זאך. ער קען נישט לעבן רואיג. און עס איז אויף א העכערע דרגה פון צער. איז דעמאלס קומט אויס אז. ער קען נישט שלאפן ביינאכט, ס'שטערט אים זיין גאנצע, די גאנצע איז א הולך ילך, סתם. די אמוראים האבן זיך ממצי' געווען מען זאל זיי איבערבעטן. די אמוראים האבן זיך ממצי' געווען כדי מען זאל איבערבעטן, סוף יומא. ווילאנג דער מענטש איז נישט מוחל, די פשט איז די הרגשים האבן נישט וואו צו זיין, די הרגשים זיצט אים דא, ס'שטערט אים, ער איז א קראנקע מענטש. יעצט איז ער קען ווערן געזונט. ווי ווערט מען געזונט? איז דא א מימרא, זיי זאגן אז אויף אין ענגליש זאגט מען די מימרא, ווען די ענגער טורנס אינטו קאמפעשאן, יו קאד פארגיוו, קען עס ווערן פארגיוונעס, וואס די טייטש פון דעם איז, ווען די כעס קען זיך איבערקערן צו רחמנות, קען א מענטש מוחל זיין, ער הייבט אן כאפן, נעבעך, נעבעך יענער האט שווערע מידות, נעבעך יענער מוטשעט זיך מיט דעם, יענער איז א רחמנות מער ווי מיר. ווי די צדיקים האבן געזאגט ביי די שואה, די שלוס איינער גוי איז סאך שטערקער, ווען איך וואלט געווען א גוי וואלט איך דאך געהאט יענעמס יענעמס השחתה, נעבעך, לעבן אזוי, ווען דו האסט רחמנות אויף יענעם, אה, איז יענער, נע, נעבעך, איז אנשטאט נעמען די הרגש און נישט וויסן וואס צו טון מיט דעם, איז אויב אזוי קענסטו מוחל זיין. ס'איז געשען וואס ס'איז געשען, ער ווייסט וואס איז געשען, ער דארף נישט מכחיש זיין וואס איז געשען, ער כאפט אביסעלע יענער איז אויך נישט שולדיג, יענער איז א שטיקל חולה נפש, פון אנדערע זאכן וואס האט פאסירט צו אים, און ס'איז ארויסגעקומען אויף מיר, יענער גייט דורך שווערע זאכן, אמאל איך ווייס צוויי מענטשן אין שול, איינער האט אנגעשריגן יענעם ברבים, קען ער נישט מוחל זיין, שפעטער הערט ער, דער וואס האט דיר אנגעשריגן אין שול, דער מענטש, דו ווייסט וואס ער גייט דורך אין שטוב? וואס א מין גיהנום וואס ער גייט דורך אין שטוב? דו ווייסט פון וואו ער קומט? דארפסט דאנקען די רבונו של עולם אזוי מין שטארק אויף דיין מצב. אה, כ'האב נישט געוואוסט, כ'האב נישט געוואוסט, כ'האב נישט געוואוסט. ער קלינגט יענעם, כ'האב געהערט אביסל, כ'האב נאר געהערט אביסל, איך ווייס נישט ווי דו גיבסט זיך אן עצה, איך ווייס נישט ווי דו קומסט אין שול בכלל. די זאכן איז זייער זייער וויכטיג צו וויסן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג דאס צו וויסן, וויבאלד אז א מענטש ארבעט דאס דורך, קען יעדער זאך טרעפן זיין פלאץ אין הארץ, און ער קען זיין א געזונטער מענטש, ער קען. ווער? די שפע חיים, די קלויזענבערגער רבי האט צוגעלייגט אין קידוש פון נאך די שואה, כי בנו בחרת ושונא קידשת, ס'איז אנדערש דערהערט, אנדערש געזען, פארקערט, מען זעט טאקע אז נאך די שואה איז זענען געווען מענטשן, און ספעציעל גרויסע מענטשן, וואס אלעס וואס זיי האבן געזען, און אכזריות, געפערליכע אכזריות זיי האבן געזען און דורכגעלעבט און מיטגעהאלטן, האבן זיי עס איבערגעקערט אויף רפואת הנפש. זייער שווער. מען זאגט א מענטש האט האט געזען אזעלכע זאכן ווי קען ער זיין געזונט בנפש? טאקע זייער אסאך זענען געווארן נפגע בנפש, ביז מען טרעפט נישט דעם פלאץ וואו דאס צו לייגן און פארשטיין, איינמאל מען פארשטייט דאס, מען כאפט וואס איז געווען, מען לערנט עס אפ, מען פראסעסט, לאזט די ענערגיעשאן ווערן מעובד, נאך אביסל, זאג אויס, פארשטיי אויס, גיי עס דורך נאכאמאל און נאכאמאל, דאס איז רפואת הנפש. מען דערמאנט נישט לאנג צוריק אין די, דאכט זיך אפילו ביי די חובת הלבבות שיעורים, די שפת אמת אן די פרשת ויגש, ווען יהודה האט געזאגט פאר יוסף די גאנצע מעשה נאכאמאל, און מיר זענען געקומען דאן נעמען עסן, און דו האסט חושד געווען, און דו האסט אונז געשיקט צו די טאטע, און דו האסט געהייסן מיר זאלן ברענגען בנימין. וואס דארף ער נאכאמאל דערציילן די גאנצע מעשה? זאגט ער דארטן אז מען דארף איבערזאגן די גאנצע מעשה מיט די שם השם, אבער ס'ליגט אין דעם אביסל אויך וואס מיר רעדן יעצט, דאס קענען איבערזאגן די גאנצע מעשה און עס דערציילן ריכטיג, און דערציילן יסודיות'דיג, און כאפן וואס איז געשען, ס'זאל זיך אריינזעצן אין דעם מח און אין דעם לב אויף די געזונטע אופן, דעמאלס ווערט א מענטש געזונט. פרעגט זיך א שאלה אויב אזוי איז אומנות. א מענטש וואס גייט דורך יסורים און ער פארשטייט נישט וואס פאסירט, וואס די מהלך? ס'הערט זיך ווי צוויי פארקערטע מהלכים. איין מהלך איז, בהאי דקשיא דרחמנא למה לי? וואס א מענטש קען פארשטיין וואס וואס די רבונו שלם'ס דרכים? וואס ביסטו נאריש? ס'איז א קליינע נברא א מצומצם, וואס פארשטייסטו? ער פארשטייט נישט, איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט, מ'קען נישט פארשטיין, מ'דארף נישט פארשטיין. פארטיג. אזוי לעבט א איד, א איד בלייבט מיט אמונה פשוטה. דאס שטימט מיט וואס מ'האט יעצט גערעדט, אז א מענטש ווען ער וועט דערהערן אביסעלע וואס איז געשען, וועט עס אים מרפא זיין זיין נפש, וועט עס אים געזונט מאכן. לכאורה ווען א מענטש נעמט א מצב און ער זאגט אויף די גאנצע מצב, מען קען נישט פארשטיין, מען קען נישט פארשטיין, ווי אזוי איז דאס אים מרפא? די תורה איז דאך מרפא די נפש פון די מענטש. ווען דו נעמסט א מענטשן און און ער וויל ער וויל אביסל מ'זאל פארשטיין זיין צער, ער וויל אביסל קענען צוריק קומען צו זיך, ער וויל זיך אביסל קענען רפואה, מ'שלאגט אים, מ'גיבט אים טויט קלעפ, ער געפינט זיך בצרות נפשי, וועלכע כיוון, וועלכע גאנג איז דער גאנג וואס איז מרפא זיין נפש, אז ער הייבט אן יעצט מלחין זיין ניגונים? אין די מצב, ער האט געטראפן א מצב פון השראה יעצט, יא פארשטיין צו נישט פארשטיין, די תשובה איז זייער פשוט, די רמב ם זאגט אין פירוש המשניות, אנהויב די צווייטע פרק אין חגיגה, אז פארוואס טאר מען נישט לערנען זאכן וואס איז זייער טיף, מה לפנים מה לאחור, אלע עניינים וואס עס שטייט אין דורשין דארטן, טיפע זאכן, זאגט די רמב ם, א דוגמא, ווען א מענטש פרובירט מיט זיינע אויגן זען קליינע אותיות אדער אין די טונקל וואו די שטרענגסט אן די כח הראייה מעבר פון וואס ער קען, נישט נאר דו וועסט נישט מצליח זיין צו זען, נאר דו וועסט קיילה מאכן דיין כח הראייה ווייל דו פרובירסט אים נוצן אויף א צורה וואס ער קען נישט, ער קען נישט ארבעטן ווען ס'איז חושך ואפלה. זאגט דארטן די רמב ם די זעלבע זאך אין די מח. ווען דער מח פרובירט פארשטיין זאכן וואס דער מח האט כלים אויף דעם, דעמאלטס איז דער מח פרא ורבא, דעמאלטס גייט ארויס דער מח מיט א כח אל הפועל, ווי גערעדט די לעצטע פאר טעג, דער מח דארף פארשטיין זאכן, דער מח לעבט פון הבנת התורה, דער מענטש באקומט חיות ווען ער דערהערט עפעס. ווען אבער דער מענטש וועט פרובירן נוצן דעם מוח אויף זאכן וואס דער מוח קען נישט פארשטיין דארט, דעמאלטס נישט נאר ס'ברענגט אים נישט הבנה, רגש, חיות, נאר ס'מאכט אים די פארקערטע, ס'מאכט אים קראנק. יעצט אין יעדע מצב וואס א מענטש גייט דורך, איז דא צוויי כיוונים וואס ער קען נעמען זיין מח. איינע אז ער זאל עס נעמען צו דערהערן און פארשטיין זאכן וואס ער האט יא כלים דערצו, זאכן וואס ער דארף ארבעטן צו עס דערהערן און פארשטיין, אבער ער האט באקומען די כלים דערצו, און דער רבונו של עולם וויל עס אים גיבן יעצט דעם דערהער. וועט ער דעמאלטס אין די מצב טראכטן, מתבונן זיין, ויתבוננו חסדי ה', זיך מתבונן זיין, און די רבונו של עולם וועט אים העלפן און ער וועט כאפן און דערהערן, וועט ער באקומען אזא מין חיות, מיט אזא קרבה צו אלוקים, אז ער וועט שפירן לעבעדיג מער ווי ווען איינער שטערט א צרה, סאך מער. ער וועט שפירן עפעס אזוי, אזוי מין מלוכיות. די גענט איינציגסטע פראבלעם וואס וועט זיין איז, אויב ער פרובירט נוצן די מח צו מתבונן זיין און חוקר זיין אזעלכע סארטן זאכן, וואס דער ער האט נישט די כלים דערצו, ווייל דער אייבערשטער האט אים נישט באשאפן אז ער זאל דארפן דערהערן די אלע זאכן. דעמאלטס וואס מער ער וועט קריכן און פרובירן און פארשטיין, לויט דעיס וועט אים נישט ברענגען קיין חיות, נאר וועט ס'וועט אים נאר מאכן מער צער און מער צער און ער גייט זיך נישט טרעפן דאס פלאץ וואו איז די שפאלט. זייער פשוט, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אויף די וועלט כדי דער מענטש זאל קענען באקומען השגה אין אלוקות, כדי דער מענטש זאל קענען ווערן נאנט מיט די רבונו של עולם. כדי דער מענטש זאל קענען זיך מתחבר זיין מיט דער רבונו של עולם. ווען דו גייסט דורך א מצב, עס איז שרעקעדיג, עס איז חידוש'דיג, עס איז אנדערש ווי ער האט געטראכט, ער ווייסט נישט וואס קומט פאר. אויב וועט דער מענטש גיין און פרובירן חשבונ'ען פארוואס דארף עס זיין פונקט אזוי, אדער ער פרובירט חשבונ'ען לפי דעם וואס ער גייט יעצט דורך, וואס גייט זיין זיין עתיד? כל מיני אזעלכע סארטן חשבונות, די זאכן זענען בכלל נישט וויכטיג, ס'איז נישט וויכטיג און ער האט נישט באקומען די כלים פון דעם, און אל תחכה אחר החסידות, און דעמאלטס איז ב ה די קשיא דרחמנא למה לך? ער וויל פארשטיין פארוואס דארף ער האבן א קינד וואס מוטשעט זיך אביסל אין רוחניות, דאס איז די דוגמא פון די גמרא. איך פשוט זאג איבער די דוגמא ווייל דאס איז ברכות דף יט. וואו שטייט די ווערטער ביי אדער קשיא רחמנא למה לי? ווען די נביא איז געקומען צו חזקיה און ער האט אים געזאגט ער זאל חתונה האבן מיט אלעס און ער האט געזען ברוח קודשו אז מנשה גייט ארויסקומען פון דעם און ער גייט טון עבירות און מכתיר זיין און געפערליך און ער האט נישט געוואלט חתונה האבן. און ער האט געזען די מוסד און גע'חשבונ'ט און לפי דעם האט ער נישט געוואלט האבן קיין קינד, זאגט אים דער רבונו של עולם וואס חשבונסטו? וואס מאכסטו מיר חשבונות מיט דעם אסיד? די אסיד? ווארט די קשיות רחמנא למה לך. אבער ווען א מענטש פרובירט אין זיין מצב נישט פארשטיין פונקטליך פארוואס האט די מצב געדארפט זיין אזוי און אזוי, אדער פארשטיין אז אויב אזוי ווי וועלן יעצט די שומעים זיך א עצה געבן. כל מיני זאכן וואס דאס איז בכלל נישט די כיוון וואס דו דארפסט גיין. טראכט איז דארף איך פארמאכן מיין מח? ניין, נאר טראכט וואס דו האסט צו טראכטן. ס'איז א ס'איז א אומנות אז ווען א מענטש געפינט זיך אין א מצב זאל ער אין יעדע מצב נוצן זיין מח פעסט, אבער אויס מצמצם זיין און מדייק זיין צו וואו מ'דארף דא ריכטיג דערהערן. אפילו אין א סוגיא אין גמרא, ווען מען לערנט סוגיות געזונט, איז תלמידי חכמים וואס זיי ווילן לערנען גוט א סוגיא, און מצד שני ווילן זיי אניאגן, ס'איז נישט אזוי מצוי, דאס הייסט אזוי, בעיון, אבער נישט פאטשקען צייט, און נישט זוכן צו יעצט זיך אזוי ווי מטייל זיין, און ווי און דער נארישקייט אז אויב איך לערן איין בלאט גמרא א חודש בין איך א גרעסערע למדן, ער זוכט נישט דאס. איינע פון די זאכן וואס ערנסטע הייליגע תלמידי חכמים טוען איז אז זיי טראכט וואס איז די סוגיא דא און וואס איז נישט די סוגיא דא. די אנדערע חלקים דא וואס מען קען פרעגן, די ראשונים פרעגן, קען איך דאך לערנען אין צען בלאט ארום ווען דארטן איז דאס מער די סוגיא. איז מתבונן זיין א גאנצע צייט, אבער מען דארף א גאנצע צייט בוחר זיין וואו בין איך מתבונן און וואו זאג איך די זאך בין איך בוחר נישט אריינצוקריכן דארטן יעצט, ס'וועט מיר צונעמען פון די תכלית, ס'וועט מיר אוועקנעמען פון די פינטל, איז בין איך נישט מתבונן יעצט יענער זאך. די זעלבע זאך ווען א מענטש גייט דורך א מצב, טראכטן יא, מתבונן זיין יא, הבנה יא, אבער אין וועלכע תחום? אין די תחום, די פלאץ וואו די מענטש טראכט עס דארף עס באמת טראכטן איז, ער איז מטריח זיין שכל אין דעם נקודה אז דער אייבערשטער פירט אויס, און נישט נאר דער אייבערשטער פירט אויס, נאר ה' שמו אחד, און הוויה מיט אדנ איז איינס, און דער רבונו של עולם געפינט זיך יעצט דא, און דער רבונו של עולם האט רחמנות אויף מיר, און דער אייבערשטער שפירט מיין צער, דער ידעתו בצרות נפשי פון פון די סקלענער רבי, דאס איז גאר די תירוץ פאר די שאלה און די הגדרה צו דעם, א מענטש גייט דורך טויט קלעפ, יעצט זיין מח קען זיין אין דריי מצבים. ער גייט יעצט דורך א פרשה שאין כדוגמתו, די מח קען נישט, איין מהלך איז, די מח איז אינגאנצן פארקלאפט, איך קען נישט טראכטן, איך קען נישט דאווענען, איך קען גארנישט טון, איין מהלך, די אנדערע מהלך, ער הייבט אן חוקר זיין, וואס איז דען מיט מיין זון, חב ד בן יחיד, ישראל אברהם, ער האט געהאט א, דאס קלענער רבי'ס זון. איך האב אהין אהער וואס וועט זיין מצבה קבר ירושה, ער קען גיין חקירה, ער קען טרינקען פארוואס פארווען ער קען גיין דארט, דאס איז א אנדערע מצב, ס'דא א דריטע מצב אז ער שפירט די רבונו של עולם איז דאך דא, די רבונו של עולם איז א טוב ומטיב, און די רבונו של עולם ווייסט פון מיין צרה, און די אייבערשטער קלענער מראשי קלענער מזרעי. אייבערשטער, אייבערשטער האט אזא רחמנות אויף מיר יעצט, די אייבערשטער איז יעצט מוחל מיינע עוונות, די אייבערשטער איז מיטיב מיט מיר יעצט, די אייבערשטער גייט מיר געבן אסאך טוב, א ווארט, דאס הייסט וויבאלד אז איך ווער אפגערעכנט פון עוונות איז להיטיבו באחריתו, שקויעך רבונו של עולם, איך ווייס נישט פארוואס, אבער זיך מתבונן אין דעם אמת, זיך מתבונן אין דעם אמת, איז די מוח ווערט פרא ורבא, און האט איינגעפאלן א ניגון אז דער הער. א חידוש, ער שפירט חיות, און נישט נאר דעם, ער שפירט חיות אז ער האט געשפירט חיות, אזוי ווי מיר האבן געזען, אז ער האט דעמאלטס געכאפט ווי שטארק די רבונו של עולם איז דא מיט אים יעצט. ווען דער מענטש וועט אזוי פארשטיין, טראכט בשעת מעשה, האלט מיט די מצב וואס דו גייסט דורך, נישט זיי מסיח דעת, ווען דו ביסט מסיח דעת פארשטייסטו נישט וואס מיינט ידעת בצרות נפשי. אבער נישט פשט אז ווען דו ביסט נישט מסיח דעת טראכסטו וועגן די צרה, טראכסטו וועגן די ארומיגע זאכן און וואס מענטשן זאגן, זיצטו אין די צער דיינע, ניין זיץ אין וואס נאך קומט יעצט פאר, האלט מיט וויפיל די רבונו של עולם איז יעצט דא מיט מיר און וויפיל רחמנות די אייבערשטער האט אויף מיר און די מצב, און וויפיל ס'איז די אייבערשטער'ס מיטיב, ווער איז מיטיב, האלט מיטן מיטיב זיין, טראכט וועגן עולם הבא. ווען א מענטש טראכט אזוי איז די מח זיינע וועט ווערן פורה ורבע, און פארקערט דעמאלטס באקומט א מענטש א מורא'דיגע חיות. נאך א פרט אין דער סוגיא וואס מיר לערנען, דא נאך איין פרט, לאמיר אביסל צוריק גיין, מיט דעם האט מען דאך אביסעלע מסביר געווען אז ווען א מענטש גייט דורך שוועריקייטן איז ס'דא די בארדע קאפשעט רחמנא אויף די זאכן וואס ער דארף נישט טראכטן, און נאכדעם איז דא זאכן וואס ער דארף בדווקא יא טראכטן, איז מ'האט נישט אויסגעפירט, מ'דארף משלים זיין א שטיקל. מיט פריער ווען מ'האט געגעבן די, ווען מ'האט געפרעגט די שאלה אז א סתירה מ'דארף יא פארשטיין צו נישט פארשטיין, איז ווען מ'האט גערעדט וועגן די חלק פון יא פארשטיין האט מען געזאגט אז ס'איז דא מחשבות וואס זענען מרפא א מענטש. ער פארשטייט אביסל וואס ער האט געשפירט, ער האט געשפירט א שטארקע בושה, ער האט אביסל רחמנות אויף דעם מענטש וואס האט אים מבייש געווען. און ער אזוי ווי ער גייט דורך די זאכן, ס'איז נישט געשמאק ווייל ער דארף צוריק אריין גיין אין די צער זיינע, אבער ער לערנט אפ אביסל זיינע הרגשים און פארשטיין, און דעמאלטס האט ער נישט אזא צורך צו נקמה נעמען און זיין ברוגז אויף מענטשן און מאשים זיין. ס'זעצט זיך אריין. איינע פון די, איינע פון די זאכן תורה'דיג, הייליגע, רפואת הנפש, וואס די אייבערשטער וויל א מענטש זאל טון, וואס דאס איז אלץ שורשי אין אמונה, ס'איז שורשי אין בטחון, און מ'דארף געדענקען און וויסן אז די גרעסטע רפואה וואס א מענטש קען האבן ווען ער גייט דורך א נפש'דיגע חולי, איז ווען א מענטש קען מיט אותיות און מיט קלארקייט און צוביסלעך דערהערן די סוגיית אמונה בטחון בקשר צו זיין מצב, פארשטיין אביסל וואס איז געשען מיט אים, לאמיר נעמען די דוגמא פון א מענטש וואס איז בא'עוול'ט געווארן, אמאל קען זיין מיט געלט זאכן, אמאל קען זיין מיט פיזיש מיט ווער ווייסט וואס געטון, מיט צו מיט אים מבייש געווען, ער איז דורך געגאנגען אסאך זאכן און ס'איז אים זייער שווער צוריק צו קומען צו זיך. שפעטער אין לעבן ער איז צו אסאך כעס אינעווייניג, אסאך מאל דער מענטש ווייסט נישט וואס ס'פעלט אים נפשיות'דיג, אסאך מאל איז איינע פון די די חולאים וואס פאסירט צו דעם נפש פון א נפש וואס איז צוקלאפט געווארן איז אז דער מענטש שפירט אז ער איז א גארנישט. א דימוי עצמי שלילי, א זערא, א לאו סעלף עסטיעם, דאס הייסט אז וויבאלד אז מ'האט אים געפאטשט, מבייש געווען, אנגעשריגן, נישט משנה, מ'האט אים נישט געלאזט הערן א דעה, אלע מיני זאכן אזעלכע, איז דער מענטש איז צורודערט מיט ווער ער איז, ער גלייבט זיך נישט אז ער איז א רייכע, הייליגע, בא'טעמ'טע, נשמה פול מיט כשרונות און דער רבונו של עולם האט אים באשאפען און וויל אים מצ ער זאל מצליח זיין איז ער א צוקלאפטע ער קען ער קען נישט אויפהייבן דעם קאפ און ס'צורודערט זייער שטארק דעם מענטש און ווייל ער האט ראיות צו דערצו ווייל ער האט געהאט בעבר אזעלכע זאכן וואס וואס האט אים מגלה געווען אז אז ס'איז נישט בסדר. מיט אים, אבער ס'איז ס'איז דא אין אסאך מצבים וואס א מענטש איז דורך אסאך כשלונות, ס'מוז נישט זיין אז ס'איז געשען דורך א צווייטע, נאר אסאך מאל ווען ס'איז דורך א צווייטע איז דאס שטארק. דער רבונו של עולם וויל פון א מענטש, א חלק פון די ידעת בצרות נפשי איז, אז א מענטש דארף זיך מתבונן זיין, ס'דא ווער דער מענטש איז, און ס'דא וואס דער מענטש איז דורכגעגאנגען. ס'איז א חלק פון די רפואת הנפש וואס דער רבונו של עולם וויל אז א מענטש זאל זיך מתבונן זיין. די נשמה פון א מענטשן איז רייך און שלימות'דיג און פול מיט אור. דער נשמה לפעמים איז דורכגעגאנגען זאכן וואס די זאכן וואס זענען דורכגעגאנגען האט דער אייבערשטער געפירט ווייל דאס האט א שייכות מיט וואס דער נשמה דארף דורכגיין. א מענטש דארף קענען מחלק זיין צווישן די צוויי, א מענטש וואס איז דורכגעגאנגען, ווער ווייסט אמאל דא א קינד פון א צובראכענע שטוב, נישט געווען מסודר, טאטע האט יא געוואוינט דא, נישט געוואוינט דא, אהין אהער, אלע מיני זאכן, ס'דא כעס, ס'דא חוסר הבנה אין די מצב זיינע, נישט געזונט, דעם נפש איז אביסל אביסל צופארן, יעדער מענטש בעצם ווען ער קוקט אויף צוריק טעותים וואס ער האט געהאט, מהלכים וואס ער האט גענומען וואס האט נישט מצליח געווען, און ער האט געזינדיגט, ער האט אנגעזעצט געלט, ער האט כל מיני, און מענטשן זענען עס מחבר מיט ווער איך בין, איך בין א מענטש וואס איז א שטיקל דורכפאל, כ'האב א שטיקל הצלחות געהאט, ערגעץ וואו בינוני אינמיטן. דאס איז בכלל נישט ריכטיג, ס'איז בכלל נישט אמת. דו ביסט א תינוק שנולד, דאס איז דאך די יסוד פון תשובה, צו דערהערן דעם תינוק בן יומו. דו, דו ביסט א נשמה. דער נשמה איז א זאך וואס ווערט נישט נשתנה. ס'ווערט נישט נשתנה ווען דו ביסט דורכגעגאנגען זאכן. ס'דא א מויל וואס איז דא א פלעק אויף אים וואס דאס קען מען אלעמאל אויסמעקן. ס'דא מעברים וואס איז געשען ווייל דער מענטש איז דורכגעגאנגען וואס דער רבונו של עולם האט דאס צוגעפירט אז דו זאלסט דורכגיין די אלע זאכן און דאס איז להיטיבך באחיסך וויבאלד אז ווען דו וועסט תשובה טון אויף די אלע זאכן, ווען דו וועסט דערהערן די אלע זאכן, ווען דו וועסט עס אפלערנען, וועסטו קענען שפעטער גיין ווייטער, למשל וואס דוד המלך זאגט אין תהילים, אלעם דערפאר שטן דרכיך, אז נאכדעם קענסטו עס נוצן די אלע הבנה וואס דו האסט וואס דו ביסט דורכגעגאנגען און וואס דו האסט געשפירט צו העלפן אנדערע וואס זיי שפירן עס וכו'. ס'איז דא אסאך אסאך הבנה. יא, יעדע יעדע הבנה פון צער וואס א מענטש האט, קען ער שפעטער נוצן צו פארשטיין תורה, און צו פארשטיין צו העלפן אנדערע מענטשן, און ס'העלפט זיין תכלית. מ'האט אסאך מאל גערעדט וועגן דער נושא, אז א מענטש דורכדעם וואס ער האט געזען וואס הייסט ריחוק פון די רבונו של עולם, ווייסט ער וואס הייסט קירוב צו די רבונו של עולם, ער פארשטייט זאכן אזויפיל מער נאכדעם. און ער קען זיך העלפן בעסער, ער קען פארשטיין תורה בעסער, ער קען מסביר זיין פאר אנדערע מענטשן און העלפן אנדערע, דאס מיינט אויב אזוי האט די זאכן וואס ער איז דורכגעגאנגען איז נשמה איז די געבליבן נשמה און ארום דעם איז דא זאכן וואס ער איז דורכגעגאנגען און דאס איז געווען פאר די תכלית וואו די נשמה דארף אנקומען האט ער געדארפט דורכגיין אזעלכע סארטן זאכן. ווען א מענטש פארשטייט דער נקודה איז דער הבנה. ברענגט אים אז ער זאל האבן א מורא'דיגע תשוקה צו יעצט אויסנוצן די ידיעת התורה וואס ער האט באקומען פון די אלע מצבים וואס ער איז דורך געגאנגען, נעם עס, ווארף עס נישט אוועק, ווען א מענטש פארשטייט אז דיין עבר איז נישט ער, ער, דו האסט נישט וואס צו זיין צוקלאפט. מיט דורכפאלער וואס איך האט געהאט, מיט אבר וואס איך האט געהאט, מיט אלעס, דו, דיין נשמה איז א נשמה, האסט השגה וואס הייסט א נשמה? אלא מאי דו האסט געהאט אזויפיל דורכגענג, אזויפיל פרשות, מיט אזויפיל זאכן, דורך אנדערע מענטשן, דורך זיך אליינס, ווארף עס נישט אוועק אין איין שטענדעלע, נעם עס אלעס, ווייל דאס האסט געדארפט דורכגיין, וויבאלד אז דו דארפסט לערנען. און פארשטיין זאכן דורך דעם, און נאכדעם קענסט קען מען מיט דעם קענסטו מאכן גאולה, מיט דעם קענסטו מאכן גאולה פאר זיך, קענסט פארשטיין תורה בעסער, קענסט מאכן העלפן אנדערע מענטשן, די קענסט צוקומען צו השגה, אלעס דיין דיין גאנצע תכלית איז אנגעהאנגען צו אפלערנען אלע די אלע זאכן אזוי, און אזוי ווי דער מענטש האט עס כלפי זיך אליינס, דארף עס דער מענטש האבן כלפי די מענטשן ארום אים, דאס מיינט אז אסאך מאל האבן מענטשן א א מורא'דיגע קושי. און כיבוד אב ואם, וויבאלד אז אז זיי שפירן דער טאטע האט אים באהאוועלט, אלע צרות וואס ער האט איז אלעס צוליב דעם ווייל ער האט אים אנגעשריבן אט אהין ואט אהער, און ער האט אפילו א אישו, דער האט געזאגט, יענער האט געזאגט, דעם נאמען, יענע נאמען, וואס מענטשן פארשטייען נישט איז, אז קיינער דינגט זיך נישט מיט אסאך פון די מציאות'ן וואס האבן פאסירט, אבער די טאטע דיינע איז דער. וואס האט דיר געגעבן דעם חיות? דאס איז די פינטעלע. דאס בייט זיך נישט. דו ביסט די נשמה, די טאטע איז אויך א נשמה וואס האט דיר געגעבן חיים. נאכדעם איז דא ארום דעם, פונקט אזוי ווי עס איז דא ארום דיר וואס דו ביסט דורכגעגאנגען, איז דא ארום יענעם נשמה התנהגויות, וואס די זאך האט די רבונו של עולם געפירט, וויפיל ס'איז דיר נוגע איז די זאכן וואס דו האסט געדארפט דורכגיין די זאכן, אויב אזוי דארפסט נישט מטשטש זיין די פינטעלע אז דאס איז די אב, דאס איז די אב, און טאקע ווען מען האלט עס אינמיטן דורכגיין איז זייער שווער, אבער ווען דער מענטש קען אזוי ווי פונדערווייטנס, פונדערווייטנס אלס נאכאמאל אפלערנען עס לייגן אין זיין מח, אזוי די טאטע, אזוי די מאמע. און דאס איז געבליבן אזוי ווי די חרדים זאגט ער קען דאס מחשיב זיין זייערע נשמות זיי האבן אים געגעבן חיים זיי האבן מיר געגעבן חיים זיי האבן מבאיש געווען דעם איד וועסט וואס ער האט געמאכט מיט מיר דו האסט נישט קיין השגה דו האסט פארטומלט די מהות מיט התנהגות וואס ער האט געטון איז אז ער האט דיר געברענגט דא צום לעבן. נאר דאס איז נוגע. זאכן וואס דו ביסט דורכגעגאנגען, איך גלייב דיר. נישט נאר איך גלייב דיר, נאר דער אייבערשטער גלייבט דיר. ידעת בצרות נפשך, דער אייבערשטער איז מיט דיר מיט יעדע טיפע צער וכאב שבנפש וואס איז דא. אבער די זאכן איז לטובתך, זיי זיך מתבונן. דער רבונו של עולם האט געפירט אז דו זאלסט דורכגיין וואס דו גייסט דורך, ווייל דאס איז פאר דיין תכלית, דאס איז פאר דיין עתיד. זיי זיך מתבונן אין דעם, לערן אפ וועלכע הרגשים זענען עס עולה געווארן, לערן אפ אז דאס איז חיצוניות פון דיר און נישט דיר אליינס, אדרבה די אלע זאכן זענען א חלק פון תשובה, אויב דו לייגסט זאכן אין פלאץ, אויב דו פארשטייסט זאכן אזוי ווי זיי זענען, ווען דו זעסט די גדולי ישראל זענען ארויסגעקומען פון די צווייטע וועלט מלחמה און געהאט די כוחות הנפש צו בויען, צו גיין ווייטער, צו לעבן. ממש האבן נישט קיין השגה, פרעגסט זיך די שאלה, נאכדעם וואס זיי זענען דורכגעגאנגען יסורי איוב, און דורכגעגאנגען אכזריות, און דורכגעגאנגען אויפן טיפסטע אופן, אויף יעדע סארט רגש, טעכניש ווי אזוי ארבעט דאס? טעכניש ארבעט דאס ווייל די אייבערשטער האט א פלאן וואס אויב מען ווייסט ווי מען נוצט דאס, ארבעט עס זיך אויס זייער זייער גוט, אדרבה כל זה הכנס, פארקערט, יעצט פארשטייט מען מער וואס הייסט א איד, יעצט פארשטייט מען אסאך אסאך מער וואס הייסט וואס הייסט אמונה, אז מען איז זיך מתבונן און מען לייגט עס צו די ריכטיגע מקומות, די רבונו של עולם, איך בין א איד, דאס האט זיך נישט געבעטן, דאס וואס מיין נשמה איז דורכגעגאנגען זעט אויס אז די נשמה האט דאס געדארפט דורכגיין, מען זעט דאך, ס'איז דאך געווען גרויסע אידן וואס זענען בכלל נישט דורכגעגאנגען די מלחמה. ס'איז דאך געווען מענטשן צו אין ארץ ישראל וואס איז נישט געווען די מלחמה, צו ס'איז געווען גרויסע מענטשן וואס זענען נישט געווען בכלל, זיי זענען נישט געווען די וואס האבן געבויט דעם דור. לכאורה וואלט מען געדארפט נעמען זיי זיי האבן נישט געבויט דעם דור, די דור איז געבויט געווארן דורך מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען די מלחמה אויף זייער אייגענע הויט. דאס הייסט אז דו קענסט נעמען די זאכן און פארשטיין, ס'דא די נשמה, די נשמה איז יעצט אלע זאכן, אבער כ'זיך מתבונן זיין אין די מצב ריכטיג, איך האב עס געדארפט דורכגיין, איך דארף עס פארשטיין, די רבינשטיין האט דאס געוואוסט, אמר אוי ווער האט די וואסעריגע חלק, דער אייבערשטער איז געווען דא און איז דא און האט מיר ליב און בויט מיר און גיבט מיר די הבנה כדי איך זאל קענען, איך דארף עס האבן ווייטער. מענטשן, גרויסע מענטשן האבן זיך געפרעגט נאכדעם פארוואס בין איך געבליבן לעבן? איך בין געבליבן לעבן זעט אויס אז איך האב געדארפט בלייבן. איז אויב אזוי קום לאמיר נעמען די אלע זאכן. און א מענטש געבט אויף אזא סארט אופן איז פארקערט, די מח קען זיין פולע ורובע אינמיטן וואס ער גייט דורך א מצב. קען מלכן זיין ניגונים. און דעמאלס איז ער זוכה. צו האבן א מורא'דיגע קרבת אלקים. וכנען די מן הקש ש האומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כן חיבור להם תורה ומצוות שנאמר, ואדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.